Atye ka cwalo dwana kong dong direct bot lute dero. Man report ma an amito acwal loko direct bot lute dero, megina, wegina, wayina, nerina, lumegina ki omegina ma tye i Acholi land o weng ma tye o gang pa Acholi mo keken. Report-ti an atye ka dwokone botwu ma lubbe ki kit an awoto kwede i kin piny. ma aneno kede kit ma lutela ma wun wucwalogi pi kare mapol pi mwaka mapol ni gucit gucung pi wun i palamen ot moko cik me Uganda. Wuwiny lokkane ma tiyo, wute itwu, in ngat mo keken i adong yom mi kum bedi cim tye wa ite dero, in ngat ma itye ki smartphone tim mabe wek lokke o wa bot mamani, bot babani, lameru meru, waneru, wawayu, lokke o bote. Report TN. Wun wutye ka cwalo lutela ni gubin ki yomcwiny, wun lute dero ene lubul kwir matego. Ento wungeyo bene lutela ni kit ma gitye ka timme kede i kom lutino ma megwu ma tye i tim ma gitye i Kampala-ne, kong dong awac kenyo pien palamen-ni Ot mogo cit tye Kampala in icito inongo latela moni tye ka gedo ode, winy maber latela moni tye ka gedo ode in icito i side kunu inongo foreman tye laloka ot eni pa acoli ba latela ne acoli foreman tye laloka engineer ma tye yubo ode ni tye laloka oti pa ngate acoli Acikari ma gwoko cid pa ladit en latela eni tye acoli. Acikari ba tye acoli gwok ma a ka ma en a ki iye nongo okelo latin pa ngat moni ka gwoko cid ma mege pien tamo ni koni kikwalo material. Latin-ni obuto ni cid kenyo dyewor wa i dyeceng nongo tye ka neno. Jemi. Mucarane pe kato alip miya aryo. Mogo giculo alip miya acel pyerabic, mogo alip miya aryo. Cene ma latin ma megwu ki gang ma dong latela moni ogamo ni igamo ni oti i Kampala, kete gange ka tic gange eno. Latela ma tye ki faktori ne Kampala nongo secretary ne laloka, cashier ne laloka, Manejane, laloka, askari ma gwoko faktori pa latela eni tye Acholi. Tye wod Acholi. Myero onen ni faktori giwoo obed maber ma pe gituro gikwalo gin mo. Man cul ma lutelawa culowa kwede wun an wawaco ni kong gilok lutela. Districts weng, pa biwaco kong district, districts weng ma dong latela mo oneno orii oloko Ripot ma Ade adwoko iwu ki i tim, Latela mo, latic ma tye i redio mo acel ki gulu ma paa wero waco nyinge, o connecting an bot latela mo acel ma gang Kampala ka en ni koni tye ki chamber ne koni tye ki ngo ne me me kono ngo kono ngo ne en ngeyo. Latela ni tye ki ode mo madit ma en ogedo ka moni Ci dong ladit en latic en ma tye i redio a ajulu timo tic ceng maber mada gin nongo itye ki gin eni me designing ka mo calo court hall gi kono ngo gi reception maleng ajulu en tye tic bao a ni lwonga ajulu kilwonga an ao kwena latic redio ni tye en latele tye i office en ocok Parliament Avenue eno, wadonyo. Cako, tek ne ane tap cuk cwayo i latic redio ni, Wajali eni bene kapenta, kapenta ma ruko cute kuman. Ma nywete te lokke wan dong pe wabil wa koti i komwa pien watiyo tic bao. Pe wabil cut i komwa. Man lok ma Latele waco, pien oneno atuco aruko cut, atye ki koti mo ma gire ayero gire ka ma angeyo, atye gire i cut. Pien atye bene ka cito i opic pa dano madit, atamo ni bene anen calo ocimo an yot. Latela-ni otuk nena ki wang mo ma kite apuc neno kwede oyoo-ni ki i wi oduu-ni. Ki kenyo ocako lok ki latic redio mukene ni jal tye wod laloka moni tye onongo tye ka yubo gine mo otel mo i western kare ma acito ka timo tour i visitation kuca jal-li omiya nambane kun onyer. Kono nyeng'a wek angi pwonna. Wutimo tic maber mada. In dek icako wa i lok eni ma an dong atye i opic boti. Wutye ka nene? Meno eni ticcane dong lokke ogikki kenyo. Owaco mere awaca ni kapenta mo ma ruko cut kumeno cal tic me bao peke i koma. Man lokke latela en lokke ogik kenyo. Pe dong olwonga. Apenyo en omera mo mukone kene, awaco ni lokke laditi ni, ah laditi awaca ni inongo namba pa laloka ca-ni ma inongo ka tic moni i West, otel moni. Pe gimiya tic. Man ripot ma an atye ka dwokone live ki Kampala botwu. Kit ma lutela-ni giloko dudgi kwede ka dong gitamo dong ginongo gin mo maber. Mukene, lutino anyira mo ma in ineno dong gipacce kwede, gipalle kwede, ma bene pe gicoyo i tic, ka gucito gilwongogi ka moni calo iwaci ni tye guest of honour. Ka mo eni gilwongo ni ladit, kaka occasion mo, gin mo tye ka timme, gilwongo iye. Gin ma en timo, ka oneno nyako maleng mutimo presentation gwok maber, nyo lamyel mo mumyelo maber maleng, nyako maleng mulunge, ma pud lake cwer cak, Kuman, gicwalo en lating kibego-gi-ni, lating bag, giweko cito gamo namba pa nyako eni-nio. Gin ma dong obitimme ngat angeyo pe, an pe amito waco ni, pien nongo pe atye kunu ka confirm-me. The rest of the answer in dong iwinyo ni, oh, gitimo kuman, okwany nyaka dong tye ka dange, oh, gin, kono kuman, akwany nyoko aba, oh, ee, kono ngo, nyinge ni Tir i kin piny, pe amito donyo iye. Man tim ma lutela culowa kedegi i tim. Igamo latin ma gang bedo acikairi keken i dog gate ka gwoko faktori, lutic me iye weng lurok. Mono gitim kany, wun lubol kwi wuwiny lok keni ki gang maber. Wawaco ni kong kilok dano, kiloki. Pe district acel keken, districts yoko weng ma orine, ma orine, ma kite pe niango wune, wuloki. Tutwalle mogo ma dong gitamo ni um, gitye ka camo kono. Gin gitye camo ne i ocayo bene dok ki i lyek gimito gi cami joni eni ocayo ki okono ma gi a ga camo ocayo gi kato akata ka okono ocayo tye loka tung kayo okono tye loka tung kuca naka ni camo ocayo ni dong wac i mito okono ma lim i ngolo kong nongo gi ret gi o gi ret gi o ineno ki dong wun lok ma agiki bot wun lutedero pud dong angen botwu wuwaco ni joni eni Lulek dyangi, lulek dyangi mogo gukelo dyangi gingom wene, dong gua wa waci ni guao, ladit lobo oye gitye ka a. Mukene dok ogwoko ni gugwok dyangiwu, cak obed dogwu bedo kwil kwil kwil kwil, gitye ka cato iwu cak, gitye ka cato iwa cak, dog wa bedo kwil kwil kwil, ki wek joni kong dong guwek ngom, ki wek gin weng gua. Mon dong tye ka gwoko mukene ni gitye ka gwoko dyangiwa. Wac kom apoya eni kikwanyo ki i gang. Acholi ngoce wac kome kikwanyo ki i gang kong. Jo-ni kong dong gua kadi ma tye ka gwoko dyangi ma megwa-ni kong bene dong gulub kodi wadi, gucit tok kong guci ywe. Ka nino wa mito guduk ka gwoko dyangiwa, nongo kong dong wa settling lacen pe i cawa-ni. Lok malit egini oter ki kom lok kikome. An apwoyo wun matek en an ace lajulu ma megwu-ni. En acwalo dwana. Wun lute dero, wuwiny lok-ki maber. Ngat ma tye ki smartphone wek mamane owiny lokke, wek babane owiny, nenu owiny, owayo owiny, omeno owiny, lameru owiny lok eni. An apwoyo matek, Lubanga med i ogu.